Näh. Ýary gije sagadam on ikiden geçipdir, kim kakýarka. Saglykdyr-da hernä. Näh, göreýin-ä. Kimkä, hany göreýin-ä. Jigim, ýary gije nä, saglykdyr-da hernä. Gel, gel. Gir hany. Gelen geç otur şu taýda näme boldy? Sagat 12-den geçdi, ýary gije çagalaň öýüňde ýok özüň gelipsiň näme boldy bir öýüňde hemme zat gowymy bir? Näme boldy bir maňa bir aýtsana. Ýüzüňi aşak salyp otyrsyň bir gürläý. Sen haçana çen şeýdip durjak? Bir gürläý diliň ýokmy?
Men indi bulaýam işerip geldim.
Düşünmedim. O näil hemişelik geldim. Bir näme bolanyny bir düşündir maňa. Hemişelik geldim diýen menä hiç zada düşünip bilemok. Näme boldy bir maňa düşündir. Nä ýoldaşyň bilen araňda bir zat boldumy? Jigim, şu seň öz edýän işiňe şuwa özüň bir düşünýäňmi, akyl ýetirýäňmi şoňa? Maňa düşünmeseler, men näme edeýin? O näl düşünenoklar? Aýtym, sen olara düşünmeli dälmi?
Men indi şolaýyň kesekisi ýaly, meni öýe sygdyranoklar.
O näl kesekisi ýaly? Seň özüňdedir günä. Ilki özüňden göz-le, olary bahana etme sen. Bu edýän hereketiň bara, maşgalany düýpgöter ýykyp ýatyrsyň. Beh. Ol oglan öz-ä erbet oglana meňzänok, gül ýaly oglan. Belki seň günäsiň özüňdedir. Seň bu edýän işiňden öýüňizdäkiler bir habarlymy? Hum, beý diýsene. Men häzir giýewe jaň edeýin. Yzyňy ýel çalmaka ýöre, düşündiňmi? Onyňdan oýun bolmaz. Alýo. Ä, salawmaleýkim. Waleýkim essalam. Gowmy giýew? Ýary gijede bimaza edýän, bagyşlarsyň-da. Jigim gelipdir. Saglyk-dyr-a. Hany sen bir öýe gelen Aýlan, bir gürleşeli.
Essalowmaleýkim. Waleýkim essalam. Hom tap. Hawa, hom gew. Gelinim. Waleýkim assalam. Gel, geç. Senem ýary gije bimaza etdik. Gaty görmersiňdä bagyşlarsyň. Ýo ýo gülýänle. Hany näme boldy araňyzda bir maňa aýdyp ber. Aý näme
bir bir aratynda maşgala ýagdaýlara düşünişmezligem bolýada bir çala bir sene men üçin beýdip gaýtmagam bir gowy zat däl.
Seň aýdanyňam mamla. Ýöne. Şu taýda birazjyk düşünişjek bolmalylar. Ikiňizem ýaşlyk edýäňiz, bu hereketiňiz asla bolmaz. Düşüniň bir zada, maşgala diýlen zat mukaddes zat.
Wah, men düşünýän-de bolyn, her hereketde men düşündirjek bolýan bolyn. Beýlesine bakyp, şo öýkeläp, ters düşünip gör-de. Jigim, hany bir bäriňi ur. Men ýaňam aýtdym, ýene-de aýdýan, maşgala diýlen zat mukaddes zat. Ony ýykmak aňsat, dikeltmek kyn, düşünýäňmi bir zada? Öýüňdäki çagalaryňyzdan nädip gözýäňiz şu hereketleriňizi? Birazjyk ýaşlyk etmän aklyňyzy aýlanyň, beýniňizi işlediň. Birazjyk aklyňyzy aýlanyň. Häzirem yzyňa ýel çalmaka öýüňe tarap ýöre. Ýow, senem mundan göwün etme. Aý, ýaşlyk edendir, men şuňa derek senden ötünç soraýan. Eziz adamlar, ine, görýäňiz, şu kiçiräjik wakamyzdan mysal alşymyz ýalak, size ýüzlenýän, maşgala diýlen zat mukaddes zatdyr.
Edebi çagalarymyza däl-de, dostjan, özümize bermeli.